Kalvari Khrihfabu nih Chinland Council sinah bawmhnak pek. Central Lairam Lungtlai khuapi Chanmari sang ah a ummi Kalvari Khrihfabu nih Chinland Council sinah Singhni bawmhnak an pek. Kalvari Khrihfabu hi Central Lairam Lungtlai khuachung LEKBK Local Khrihfabu ah Laiholh hmangchun te an si. Kalvari Khrihfabu hi kum thongkhat le zakua le sawmkua ah Myanmar rammi sinak aa tlaih i Mizoram ah a phanmi Laimi tampi cu rak ṭhawl dawi an si caah Kalvari Khrihfabu dirhtu Pu Zetni Tling zong hi kum thongkhat le zakua le sawmriat in thongkhat le zakua le sawmkua tiang hi Mara Autonomous District Council ram Saiha ah a rak um. Ralzammi ṭhawl an si tikah Kum thongkhat le zakua le sawmkua ah Lai Autonomous District Council hmunpi Lungtlai khua ah a rak i ṭhial. Cu hnu kum thongkhat le zakua le sawmkua le pahnih ah Calvary Khrihfabu cu Lungtlai Elfor Sang Pu Zetni Tling inn ah amah hruainak in dirh a si. Calvary Khrihfabu Assembly i an i pehnak Calvary Khrihfabu Dirhtu le chungtel hna cu ralzaam deuhmi an rak si caah an za a lawng lo ngaingai. Harnak tampi an tong. Cucaah kum thongkhat le zakua le sawmkua le pahnih thothla bial khawmpi ah chungtel sinak an rak hal. Nan tangah kan um lai i kanmah miphun holh lai holh in Pathian thangṭhatnak kan ngei lai tiah an rak ti hna i assembly nih an rak cohlanpiak hna. LDSA le Ngurnunsangi High School Lawngtlai rian ṭuan khat dingin minthutnak an tuah. Thonghni kul le li pur kul le khat ah Lawngtlai District Students Association le Ngurnunsangi High School hna cu Lawngtlai District ah cawnnak a ṭhancho khawh nakhnga rian ṭuan khat dingin minthutnak an tuah. Hi Memorandum of Understanding ahhin Ngurnunsangi High School le LDSA hna hi Lawngtlai District chung ah fimthiamnak cawng ngakchia, tunmernak, Lawngtlai District chung eihmuarnak doh, Lawngtlai District chungah miphun kip ziaza humhak le dirkamhnak ah ṭuankhat ding ti hna ai tel. Ngurnunsangis High School nih MOU sign ahhin LDSA ah affiliation tuah colh in affiliation fee thonghnih pe in LDSA tangah official ah affiliated school hmasa bik a si. Hi MOU hi Ngurnunsang High School aiawh in Principal Pi Ngurnunsangi Cinzah nih min a thut. LDSA aiawh in Secretary Pu Gabriel Zochawna nih a sign ve. Myanmar ralzaam kongah Mizoram cozah cu Center cozah bia an ngak. Mizoram cozah nih Myanmar ralzaam biometric enrollment Cingchiahnak kongkau ah Center cozah nawlpeknak an hngah lio a si. Mizoram cozah Home Department hruaitu hna nih an chim ning ah Mizoram cozah nih Myanmar ralzaam thong sawmthum le thong thum cingchiahnak ding biometric enrollment hman ding kongkau ah cozahpi bia kan hngak lio Nawlpek kan hmuh sinin chingchiahnak hi kalpi colh a si lai. Ṭialnak ding portal zong a tlamtling cang tiah an chim. Hi kongkau ah Mizoram Chief Minister Pu Lalduhoma nih ralzaam hna sinak declare in laknak biometric enrollment portal ser a si kong a rak chim cang. Cozahpi Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah nawlpek bantukin tuah a si kong a chim. Ralzam hna sinak declare lak hi Myanmar ram ah kuat an phang tiah chim in hi kongah Union Home Minister Amit Shah a tonnak ah innpa ram ah remdaihnak a um hlan chung cu kuat an si lai lo tiah bia a rak kam.

Sunglawi ngaiin an don i Lawngtlai L3 Lai Cultural Centre kam Adult Auditorium ah caan hmangin Central Young Lai Association Game and Sports lei hruaitu hna le Young Lai Association Lawngtlai Tree Branch hruaitu hna, Lawngtlai District Arm Wrestling Association hruaitu hna le tlangval Vanlalduata sortu a pa Pu Ti Sangkhuma hna nih Biachimnak an ngeih hnuah Lai Women Association Lawngtlai Tree Branch, Lawngtlai District Arm Wrestling Association nih laksawng peknak an ngeih hnuah tlangval Vanlalduata nih a lunglawmhnak bia chim in Wyle Eltri Branch Ngunkeng thlacamnak in caan hmannak dihter a si. Tlangval Van Lal Duat hi kum hleiriat a si ah Bantha paih zuamnak ah aa zuammi a si. Kum kul le hnih a si tiangah Bantha paih zuamnak ah voi nga aa zuam i gold medal voihnih, silver pahnih le bronze pakhat. Champion a ngahnak cu Lawngtlai District ah voikhat le Mizoram Novice Championship state level hna ah hin a si. Tutan India ramhuap junior banthapaihnak ah hin minung thonghnih leng an si. Lai Autonomous District Council MDC pakua cu ZPM ah an lut i ZPM General Headquarters Vice President Pu W. Chuanawma mla nih cohlannak a tuah.

ah zumhtlaknak he an luh hi lunglawmh awk ngai a si tiah a chim. Lai Autonomous District Council ah MDC si lio pakua ZPM ah luhmi hna hi tukum vaupi nili ah MNF party chuahtakmi MDC pasarih pakhatnak Pu Mang Hmung Cinzah, pahnihnak Pu Ti Lal Eng Muana, pathumnak Pu V Za Thanga, palinak Pu BN Thang Pui, Panganak pu Turutu Singh, paruknak pu LL Machuana, pasarihnak pu CL Lian Zual hna hleiah Independent MDC pahnih Pu N Zangura le Pu LR Ding Lian Cinzah hna an si. Elected member kul le nga umnak Lai Autonomous District Council ah hin Lawngtlai Chan Mari Bial ah By-election ngeih ding a si. Tu dirhmun ah elected member kul le li um in Congress member pakhat le mnf member hleihnih nih Congress member CEM hruainak tangah an cozah lio MDC pakua ZPM lutmi hna lakah hin ZPM nih MDC pakhat a ngeih ciami he MDC pahra an ngei. BJP MDC pakhat a um fawn. zuamcawhtu lei ah MDC hleikhat an um. MDC pakua cohlannak caan hmannak ahhin Lawngtlai East bialtu MLA Advisor to Chief Minister Dr. Lorraine Lalpek Lian Cinzah Pu MC Laramchhana President ZPM Lai District Headquarters hna hlei ah cohlanmi hna nih bia an chim cio. Baṭhuangpui Joint NGO lungtlinlonak kongah Central Y le General Secretary nih Assam Rifle hotu ceihpi, Lawngtlai District Baṭhuangpui Joint NGO nih ca thanh chuah in thonghnih kul le li pur hlei sarih zanlei suimilam pali hrawng ah Parva ah a ummi Assam Rifles Major Harsimrap Singh hruaimi nih Bangladesh Lai ralzam kongkau ah Pu Si Lal Vuan Thanga, Bachuangpui VCP cu hmu in an cawlcanghnak ah Assam Rifle nih VCP hi namneh ngai in an tuah kong le Assam Rifle Major hi nawlngeitu nih hremnak pek an duh kong thawngnih kulili pur nihleiriat ah cathanh an chuah. Hi kongkau ah Central Young Lai Association Secretary Pu Joseph Lalhmingthang Cinzah nih Assam Rifle hotu Lieutenant Colonel Raju Mondal cu Thong nih Galilee pur ni hleikua ah thil sining a ceihpi. Assam Rifle hotu nih headquarter lei nawl pek an hmuh bantukin India ram chungah ralzaam zalong tukin luh le chuah cu zohfel ding a si kong chim in India rammi Lawngtlai district khuasa mizapi ṭuanpi dingin um an si kong le Central YLA le Lawngtlai district mizapi he rianṭuan khatnak ṭha ngeih an duh kong a chim. Vawṭhuangpui Joint NGO cathanh kongkau ah zeimaw bia i theihpalhnak ruangah hi bantuk thil a um a zumh kong Lieutenant Colonel Raju Mondal nih Central Wireless General Secretary cu a chimh. An cathanh i an langhtermi Harsimrat Singh nih hi hmun ah a um hrim lo, Parva Station a chuahtak lo tiah a chim. Hi bantuk thil kongkau ah hmailei ahcun an i fimkan deuh a hau tiah a chim chap. Central Y le General Secretary nih cun Assam rifle hna cu mizapi nih an ṭuanpi hna ning chim in hmailei ah i fimkaan dingin le mizapi ṭuanpi le dirkamh tlak dingin rianṭuan dingin bia a riah. Thonghnih kul li pur ni hleisarih zanlei suimilam pali hrawng ah Lawngtlai District Parva ah a um Assam Rifles Major Harsimrap Singh hruaimi nih Bangladesh Chinmi ralzam kongkau ah Pu Silal Vuan Thang Pahrawmpui VCP cu hmuh in VCP nih ṭha tein a rak don hna. Thawngnih kul le li biangreithlep nihlei kua ah ralzam lut tharmi hna video cover kongkau ah VCP cu nawl in an nawlnak cu cohlang in video cover zung zong tuah a si. Assam Rifles hna nih an tuah dingmi an tuah dih hnu ah kal colh dingin ruah an si lioah video cover cu tuah ṭhan dingin VCP cu an nawl. Hi nawlnak cu VCP nih cohlang kho ti loin Assam Rifles hna nih VCP cu biadawhcah loin an vulhpamh i tlaih tim in a phone zong an chuh. Asinain VCP nih ṭihphannak ngei loin a phone zong a chuh khawh ṭhan hna. Hi kongkau ah Baṭhuampui Joint NGO nih cun Emergency meeting au colh in Assam Rifles ah Assam Rifles an doh kalh kong le meeting nih cun a tanglei bantukin resolution an tuah. Pakhatnak Pu Silal Vuan Thanga Pachuangpui VCP namneh le ningcang loin tlaih timh kongah Assam Rifles hna cu joint NGO nih kan doh kalh. Hi thila a ṭuanvo ngeitu Major Harsim Rap Singh hi nawl ngeitu nih a rannak in suspend piak dingin kan duh. pahnihnak hi thelivcp namnehnak si loin Pawṭhuampui khua namneh ah Pawṭhuampui Joint NGO nih kan ruah. Kan unau Bangladesh ralzaam hi a si khawh chungin a dirkamh. Tutiang ah aa zuam cuahmah. Hmailei ah hi bantuk thil hi um ti hlah seh tiah Pawṭhuampui Joint NGO nih cathanh a chuah. Chin hrinsor ralzaam khirh kongah MNF lung a si lo. Bangladesh ah Chin hrinsor nih buainak faak an ton ruangah Mizoram ah a rak zaammi minung nunau zahnih leng Mizoram an luh hnuah BSF nih an khirh hna hi Mizo National Front cu kan lung a ṭha hrim lo. Hi nunau hi Bangladesh an khua ah kir ngam ti loin ramtang nikhua chia lakah an i tar tahak. An lakah ngakchia le kum upa tam ngai an i tel. A poi ngaingai tiah Mizo National Front nih Thawngnih Kulili Pur Nihleikua ah cathanh an chuah. Hi kan unau hna nih harsanak faak an ton lioah Mizoram cozah a daih ko hi mnf kan lung a si hrim lo. An nunnak ca himnak kawl in kan unau hna hi Suthlam dingin cozah kan nawl chin hrinsor ram kip ah ṭhenṭhekmi hna an innpi kan si khawh zungzal nakhnga cozah nih tlangtlak seh ti kan duh tiah mnf nih an langhter. Mnf cozah lioah Bangladesh harsatnak tongmi hna nih Mizoram an rak fuh. BSF nih an khamhnak caah harnak fakpi an tong. Khalio caan ah Chief Minister Pu Zoramthanga nih kan unau khamh hi kan duh lo, nannih zong nih Bengali mi Bangladesh in India rak lutmi nan kham hna lo tiah a hro hna. Mizoram ah tampi an rak zaam. Bawmhchanh dirkamhnak tuah an si. Tu cozah nih kan unau harnak an ton lio ah an deih ko hi cu khuaruahhar ngai a si. Chin hrinsor dirkamh pumkhawmtu an si khawh lo tilah ṭhenchektu si lo dingin ZPM cozah hi MNF nih a nawl tiah MNF nih cathanh an chuah.